An tiri bilichin nima yi kumda yi pɔhim zuɣusima wulana ka ti a ka ti ŋmɛri ni pɔh zaŋ tiri bilichin kam zaa ha n-ku bɛ pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋda ti yaba safirigi naa piɛɣu tɔŋlan piɛɣu hee ni bi yɛri ma jɔɣijɔɣu di ku kari ma tiŋ ni chɛ kpara yi ku wɔbiri kparima kparima lan mi hee nachimba gbaai kpakuli ka yɔhiri ni bɛ gbaai nuu ni ashii paɣaba ni kɔŋ binyaaŋa. Vaarigu bɛ yɛn daa paai savuligu ŋɔ maa ka o daa zalila zaligu di sɔri lan boli piɛɣu piɛɣu naɣila vaarigu ti di o ku tooi mali tɔɣu n-dagbaŋ zuŋɔ ti ba pirisi bi bɔhila bɔh shɛli ka karim be lala bɔhigu maa puuni pam. Ni da Dagbani ŋɔ puuni, diinlin ka di nyɛla bɛ mɛla yili ya polo ka yi da n-du zaana. Hii din ka ti kana ni ti buhi ti ti yaati taba ti bilichinnima, di zuɣu dolima biɛbiɛ tiro n-karim be nimaani pam, tiro dundɔŋ ni yɛtɔɣa ka bɛ buhi ŋɔ maa. Hii ti ni yɛli ka yaa ti dalirinim pam, di zuɣu dolima biɛla biɛla ka ti yaa bɔ kahigibu n-zaŋ ti yɛli shɛŋa. To amaa pɔi ka yɛn kahigali. N daa kana ti yɛla, Yɛ Naawuni zaŋ ti nyɛvuya paai silimiin goli shɛli puuni ti ni be ŋɔ. Biɛɣu pihita yiŋka, 29th November, soli ka n daa kuli lahi pii kɔna ni ti daa chaŋ ti yuli m ba Pirah Yushau Janfo o ni yɛn zaŋ sili shɛli zaŋ ti ti ŋɔ maa. To din goli laɣinla wɔɣira ka bɛ kpɛri kpɛrigu maa ka di mali yaa ka hankali parigi yaa be di puuni, ya ka bɔhim yaa be di puuni. N daa kana ti yɛla, A bɔri ma m ma yɛtɔɣa. M mi la zaa n-daa chaŋ ti daa nyɛ ti ba pira ŋun nyɛ Mɔntana o ni daa ti ti karim shɛli nimaani. O daa chɛ ka a baŋ ni ti Dagbani ŋɔ puuni a yi nyɛ paɣ ka mɔndi saɣim a bi yɛri yɛtɔɣa. O daa chɛ ka a baŋ ni ti Dagbani ŋɔ puuni di bi paai ni gooni ka booni so guli nyaaŋa ka a sahi ka o daa ti karim nimaani. ka chɛ ka ti baŋ bɛn yɛn di yilli din chihiri maa, binshɛɣu din nyɛ yilli din chihira zuŋɔ. Ka bɛ yaa zaŋ lala filim maa kpee kana, ka gahim wɔɣira kpɛrikpɛriti ban kpɛriti ka di bira dii ti kana kpee ni taɣada yaɣili, ka bɛ kana ti kpɛri lala kpɛrigu maa. Lala m-ba piri ŋun yɛra yɛli ti kana kpee ni taɣada polo ka o diri nam bee ka o nyɛ nabi yaŋ, ka a sahi ka o mali kpaŋmaŋa a chaŋ ti yu Abilɛkuɣu ŋun daa nyɛ kɔrinaa ka daa siɣi ti yaba Kɔri naa mahi mi, Ashili mini Laban yi ni nachimba biɛli nim na ʒini lihi doo nini ka lahi lihiri lihi bɔŋɔ, Sochira niŋ sani zaŋ ba, ka sani yiri o gbe mɔɣili daba awɔi. Naa n-duna ni yɛn ni o ku zoo, amaa bɛ ti di lihi o ba zuɣu ka lihiri lihi zoo, tiri o n lan nini, di gari suu ni kpani, ka a saha ka o daa lan kɔŋ o maŋ yaha. Dinzuɣu Naawuni zaŋ ti nyɛviya paagi asibri din ku kanni ŋɔ. Soli ka n daa kunila pii kɔna, m ba n-deegi n tiri ti bo ka n ʒiya guli. Di zuɣu daa kpa ŋmaa man ka a gba yina ka ti chaŋ ti nya karimbula ka ti a yɛnyɛri puuni. Hii, shɛŋa beni ka ti yɛli ni kpɛrigu ka bi kpɛrita, amaa yɛtɔɣ shɛŋa be di puuni ka di nyɛla yɛlimaŋli shini yɛli Dagbaŋ li din chiri tu shɛm m-bala maa. Di zuɣu ti bi kanda ti yɛri yɛtɔɣa ka ka dalirinima. A bi nya yɛri ka tira dalirinima. Ya bɔhima bi deera, sagam bi deera, Naawuni paai ti asibiri dali, tiri ambaŋu yɛn deei. Doo n-daa yɛli ma, Naachiri bi deera, Naawuni gba bi deeri achiri mini kpiya, ni ŋun o kpiya ma duɣiya zaa. Chaŋ ti chɛfila ka ʒe maha Dagbanli puuni. Dagbamb bi yu ka bɛ me yili ka zaŋ yili maa dundoli n-zaŋ kpa wulimpuhili. A yi ʒiɛm mini o ka a nya ka yiya tooi niŋ laa, amaa a yi labi nyaaŋa biɛla. Di zuɣu hal a chaŋ tiŋkparisi din niŋ lahiʒiɛ pam ni a nya yili, ka yili maa dundoli ka di tuhi satoli. Ti bi leei wuri yili nyin mali tuhiri wuntaŋ puhili, ti zaŋ li m-bahi wulin luhi li. Di zuɣu di yi niŋ ka a kpɛrina yili ni, yili maa di yi niŋ ka di nya di malila zɔŋ, zɔŋ zaanila yili maa nudirigu polo. A ni kpɛri na ka a zuɣu tuhi ŋɔ maa, a nudirigu polo ka zɔŋ zaana. Zɔŋ bi zaa n nuzaa. Ka a yɛn kpɛ yili ni ka zɔŋ be yili maa puuni ka zɔŋ maa ka di be a nuzaa polo la. Zɔŋ sibisi ni di zani la nudirigu polo ka gambie gooni yi. Di zani di ni ka zɔŋ zani nuzaa polo yiya polo ka gambie gooni yɛn yi. di zooya pam ka a nya goon shɛli din tab zɔŋ maa ni napɔɣu din ʒiya la. Di ni ka yi daa ni ti kani ka bɛ yɛn daai gambia goon luhi la, lala goon maa ka bɛ yɛn daai luhi. Di zuɣu ti boonila gambia gooni. Shɛba bɛn ni wumbia gooni tiro di gba zaa zuɣu bɛ lahi tooi tamdi wumbia di zuɣu yaha. Man yaa yaa dɔla biɛhibiɛhi la, kahigibu yaa beni pam. Di zuɣu a yi kpɛna, yi daa ni duhi bela yaɣ shɛli polo zɔŋ maa ni be maa. yi dan dubiya nudirigu polo. Di zuɣu hali ninkura shɛba yɛliya, A ni kpɛri na, Zoŋdi doli a di ku to dundo shɛli maa, di zooya pam ka di nyɛla waligira duu m-bala. Zoŋdi doli di ku kpa dundo shɛli maa, ni di zooya pam ka di nyɛla waligira duu m-bala maa. Di zuɣu yi yi dan du, a kpɛri na yili ni, di bela nudirigu polo. ka Yidan paɣaba mi duri ka di pa Yidan duu maa zuɣu. A yuli di zaa polo ka nachimba mi yaɣili m-bala, ka nachimba mi be nuzaa polo. Di zuɣu a ni tooi nya ka bɛ yihi li gba ka yihi la dundɔmbila ka ni nachimba dundɔmbili ni. Di zuɣu bɛ yi ti chaŋ ti diri dabara na, nimpɔyahi ka bɛ gba ginda ti duɣiri li. Paɣaba bi gindina nimaani. Nachimba maa yaɣili m-bala. Bɛ yi ti bɛ n-kaɣili ka bɛ naan pa waligi nachimba yili bidibisi. Di zuɣu zɔŋ di nyɛla din mali bukaata pam Dagbanli puuni zɔŋ din nyɛla din mali bukaata pam Dagbanli puuni ka a saha ka di mali karim ti bɛn kpɛri puuni tooni di karim nyɛla din zooi n bi bɔri ni n yɔ kpanjɔɣu maa di niŋ waɣilim di zuɣu n bɛn kpɛri karim maa ni n nyɛla dahin shɛli n kana ka ti a tiwalli ka ti daliri nima di zuɣu ti Dagbanli ŋɔ puuni ti yi kpuɣi paɣa Paɣa maa dolila zɔŋ ni kpɛri yili ni, o bi doli zɔŋ paɣa. Di zuɣu hal yi shɛŋa beni di ka zɔŋ paɣa. Zɔŋ maa ni ka a ku yɛn doli, di ni nyɛri zɔŋ paɣa. Di gba mali daliri, amaa yɛla yɛn bi yɛn yɛli li. Di zuɣu yi daandoo maa dolila zɔŋ ni, o ku pala bini bi naai zuɣu. ka nyɛ paɣa maa ni yɛn zaŋ napɔŋ shɛli kpɛna yili ni yi ti kpuɣi paɣa ka a nya ka paɣa yɛn kpɛ yili maa ni ka zaŋ dɔŋɔ zaa napɔŋ zaŋ zali yili maa na di wuhira ni paɣa maa bi yɛn ʒini dachɛli nyɛli ni paɣa maa o nyɛ o zaɣ piɛlli laa dundoŋ maa puuni di zuɣu di zaara pahila wumsi puuni bee wumsiri paɣa din niŋ zaa nyɛla bin yɛn yɛlo shɛli bi bi zaŋ nuzaa napɔŋ mali kpɛri doo yili a ku ni ʒi nahigu A nudirigu gba maa ka a yɛn daŋ zaŋ zali dundɔŋ maa puuni. Di zuɣu yi daan doo maa domi ni o nyɛ o yɛn zaŋdi pɔn shɛli kpɛna ka o baŋ sani maa ni ʒini bee sani maa ni lahi chaŋ yaha. Bin kanda ka ʒi nɛma la ti zuɣu din pahi zuɣu ni la di bi luri tiŋgbani ni. Din bi lee zooyi ka ti nyɛla paɣi ti kahiri ku na ni o ti mɔni. Zɔŋ ni ka bɛ yɛn zaŋ lala nɛma maa zaa doli kpi. Di zuɣu bin ʒi niɛma maa zuɣu ni maa ti zuɣu shɛŋa bin zaŋ ʒili maa na di bi luri tiŋa di zuɣu bi ti ko n gbaai ʒili o ni bi suubiya n paala ti zuɣu maa di zuɣu doo maa da chɛhi bani yɛn kpɛhi ti zuɣu ŋɔ nuuni ka i bɔbi shɛɣu tiba pɔi kana di yɛn kɔhi ti zuɣu maa ti nya ti dɔn yi mi di darzani nyɛ binshaɣu di bi doon tingbanni kamani di mi yɛn suu ʒili ka wuɣili ŋɔ ka lirigi amaŋɔ ka ti zuɣu lu tingbanni la ayi dagbanli gala nyɛ ni lu tingbanni n yɛrami di pam bɛni ti yulimi ʒɛmli di zuɣu ti kɔŋ la paɣaba zalibu zuŋɔ ti yulimi ʒɛmli aba zuŋɔ ti kɔŋ la paɣaba zalibu zuŋɔ di zuɣu lala n la nyɛli dagbanli puuni ninkura yɛli timi a nyɛ toli Di zaanila paɣa zaani Dagbanli puuni. Di zuɣu hal toli gba ka a yi ŋmaali kuna nti sa, shee a niŋ li saandi. Ti bi zaŋ toli kpɛri loori ka yɔri toli maa chaaji. A yɛn bɔya laɣifu niŋ toli maa puuni ka ban su loori maa fukumsi ka bɛ yihi liɣiri maa. A bi niŋ lala Bɛ yaa zaŋla kuna ka bɛ niŋla saani shɛli ni yɛli la, Toliba a yɛn bela a yiŋa, ka a yiri sambani ni n-ti lan suhiri tuye n-tɔri binyɛra. So n-tooi be luɣ shɛli ka bɔri ni o bɔhi ni wula ka bɛ niŋ n-toli saani, ka nuu ka a yɛn kɔrigu. O gba saani malila o ni niŋdi shɛm. Ka n nam pun yɛli a, tim kam malila di saani ni niŋdi shɛm, di paya tim kam zaa saani ni o ku saani ku nyɛla nuu ayi. Yɛm bɔla kama kpaligu, naanzua, yɛlim, bumbɔnima, lala ʒe tɔri binyɛhiri maa n-zaŋ li laɣim taba n-niŋ toli maa ni kpatikpatikpatikpati yi tɔrim maa n-tonto ka jeli jeli toli maa yi yɛn kɔrigi. Di niŋ ka so bukaata ti gbaai toli maa ni o zaŋ ku bukaata ka o kana ti pihipihili ba ka zaŋ ku o yɛn ku bukaata shɛli saani ka yi niŋ li maa. di zuɣu toli di gba zaa mali karim pam ti Dagbani la puuni to amaa niriba pam bi kpaŋsiri toli n to shɛŋa din sara ŋɔ di yi pa tiŋkpansi fana ŋɔ ni yiya la ka a yɛn kpɛ ka nyɛ toli ni sa yili maa puuni hɛn to di zuɣu n jɛni kokoli nim waɣalim kpɛ ŋɔ ka n yɛn zalili di zuɣu naawuni zaŋ ti nyɛvuya paagi silimiin goli shɛli n tin ku ʒiya o ku lahi sibiri din ku kanni ŋɔ Naawuni gafara solikam daa kuni la pikɔna. Naawuni zaŋ tin Yɛhudiya yaɣili n-dali, ka ti daa chɛri ti nyanya bumbɔr kam bapira Yushɛa jɛhiŋfu ka o ʒiri na ni o ti ti ti bɔ m-be di puuni. N yɛli ya saha shɛlikam, man wula miliɔn gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.